Alright, esaki ta e di dos parti kaminda nos a bai papia over e diferente sector, dos sector pa ta mas especifico, e sector di ICT, correcto? Esei ta correcto. Anto e sector di confecci, pero tambe nos tin un studiante cu ta bai join e eri tambe pa duna e perspectiva di e studiante den e sector di economi. Correcto, suel Pero vari. prome cu tur cos. Danki, danki pa traha tempo um, señor Maria. Señor Maria ta um, un di e docentenan of coordi- coordinador, correcto? Coordinador, correcto. di e sector di ICT. Welcome. Dank je, dank je. Eh, awe nos bai, meneer mo explica, um, señor Maria Caba, um, vos sa papia over di e sector aki, kiko os bot ta ofrece den e sector aki, anto, vos sa kiko tur e estudiantenan por um, experimentar primer ku tur kos, anto ku Kiko tur e por sali for di e for di e opleiding aki? Tur e beneficionan. Korekto. Zuiver. Bueno, atrobe, ami ta Meneer Maria, sector coordinator di ICT. Den ICT nos tin dos opleiding, un opleiding nivel tres, un opleiding nivel vier. Opleiding Niveu tres yama ASD, kual ta para pa All Around Medewerker System and Devices, niveu vier ta para pa AISD, Expert IT System and Devices. Right. Den ICT nos ta focus e prome aña riba Algemene Computer Toepassingen, caminda e studiante ta haña oportunidad di versa su mes den Office Suite, ke men Microsoft Word, Excel, Access powerpoint. Banda di esei tambe nos ta focus riba basis computervaardigheden, caminda nan ta siña monta y demonta un computer, kemen di e prome scruf te e delaster scruf, plama chiki chiki, harma bek. E di dos ai nos ta focus riba comunicativa vaardigheden den forma di idioma Hulandes, Ingles, anto banda di esei nos ta pone e focus tambe riba instalatie software. Right. Den jaar ein di mes estudiante ta siña plama e computer, harma e computer, anto den e di dos aña e ta siña pone software riba e computer pa esaki tra optimal. Right. Den e di tres aña locual nan ta siña ta e computernan cu nan a harma y instala software riba nan pega nan na un netwerk. Ke men den e jaar drie nos ta focus riba data comunicatie, computer netwerken anto tambe tin un elemento di stage. Okay. Anto una bes e studiante kaba nivel tres e por disidí ku e ta subi arbeidsmarkt komo un sistem administrator òf e ta disidí ku e ta stroom in di nivo vier kaminda nos tin un fokus riba programeren. Nivo vier di mes ta un tiki mas difísil kaminda nos tin programeren den arduino, nos tin un vak spesialisá di esei ku yama industriële outomatisering kaminda nos ta hasi Bo por wak YouTube filmpjes di dje, nos ta programá den Arduino, anto e kos mi bisa e módulo di mas bekend den Arduino ta un Line Following Robot, kaminda bo ta haña un liña, anto e robòt ta kana riba e liña asina aki, ok, ke mi estudiante ta haña basta konsèpt serka nos, anto nos ta purba prepará nan mas mihó ku ta posibel pa nan subi arbeidsmarkt. Mi ta kere señor Maria a kontestá hopi pregunta den un rati ora asin aki, pero... Ela bien prepará. Sí, sí, sí, sí. Ela No, mané mister, wak mister. Eh, episode eh, eh, que- uno, ela mané wak episode uno bien No, mister, prepará. mister. E ta mané bay en un fiesta aquí. Sí, e di mané purá. No, Meneer um, Maria, Yes. eh, Tel Wada. a mi sí tin eh, un pregunta eh, pa eh, personanan cu a mira E episode uno anto mirando e prome parti e si e prome parti e mirando cu nos tambe sa mas o menos con e institucion ta sinta e den dje mener como coordinator ta esun cu ta ban bisa wak cu con prepara e studiante ta of no pa e kuminsá estudio di ECETA, korekto? Korekto. Ora e studiante skrijf e ensegmarse ku nos, nan ta pasa den un trayektoria, anto no, ami komo e koordinadó ta evaluá ku e studiante ta drenta sea nivel tres òf nivel kuater den e opleiding. Pasobra e nami ke yega, mirando ku e otro sektornan a papia di nivo uno ku dos, kiko ami, pa mi sa ami Joan Pagliarini a decidí, Mi tin gana di kuminsá ku Osbot, mi tin gana di bai richten e sèktor di ICT, korekto. E kiko mi mester tin, ki mi preparashon mester por ta pa meneer Maria por tuma mi pa mi drenta sea nivou dri òf nivou vier? Kada kada studiante e diferente, kada kaso diferente, pero komo un baseline sègmàr, si bo tin VSBO PKL òf VSBO TKL,

Bo ta wak tur e luk for di kuminsamentu te kabamentu, pasobra e kos ku señor Maria a kaba di menshoná ta ku, bo sa, bo ta haña e kuminsamentu, dus tur kos di e basics di kòmpiuter te ku armamentu, òf sòri, desinstalá, desinstalá e kòmpiuter for e otro anto instal'el e bèk pasobra, ey. Ora bo desinstale aki bo tin cu pega ela back na otro. Desarme al me back. Bo comprende? Tanto bo a desarme el aki para. Si, exacto. Ora bo arme e mester bo traha tambe. Correcto. Paso tambe ta tanto bal bo a arme computer nechi nechi anto cu enta haci nada. Bo tin cu cende anto bo tin cu drenta su boot nechos den su operating system pa bo paña voldoende. Si e boot drenta operating system tin wergancia un tiki. Awo, señor Maria por splica nos tambe paso nos ta papiando di nivelnan. Meneer por a link e nivelnan na cantidad di di tempo, dus cuanto aña cada nivel ta consisti di dje? Sigur, no bon pregunta. Nivel tres ta consisti di tres aña. Una bes bo caba nivel tres, den e tres añanai bo ta haña un diploma reconoce. Anto cu esaki atrobe e choice ta na bo, si bo ta stroom in bay niveau vier, falta un aña mas, of bo ta subi arbeidsmarkt. Oké, dus si m'ha comprende bon, Um, pa yega te ku nivel 3 ta tres aña, korekto? Korekto. Ya, ok. Esei tabata mi pregunta. Kuater aña actually. bobo bisa basically ko- e kompletu anto Mhm. kiko lo hasi e diferensia? Kita e diferensia òf ki mener Maria lo rekomendá mi manera e ok ta bale la pena tòg hasi e aña aki, basi tres aña kaba ba kaba bo nivo tri, hasi bo èkstra aña kaba bo nivo vir, kiko lo ta e verskil? Dus. Bon pregunta. E ta dependé ki estudiante mes ke hasi. Den e sentido ku si bo ke subi arbeidsmark mesora, bo ta kaba nivel tres anto bo ta drenta arbeidsmark. Òf bo ta sigui bai nivel kuater kual ta duna bo e opshon despues pa bo kis sea bo ta bai arbeidsmark un tiki mas mihó prepará òf bo ta sigui strom dor bai hbo. So it's completely up to you. Ke mèn si bo ta deseá di manera sigui bai una òf bai studia fo òf what have you, bo por gou bai nivel vier anto e hora di mes bo ta Stroom door by hbo. Ki anto ki ta tur e opshonnan ku e diploma lo brinda bo ora Meneer Maria ta papia di arbeidsmark? Mi a kaba mi studi, mi a kaba mi kuater aña òf mi tres aña na mes. Kiko ta tur e opshonnan ku ami kon studiante lo bai tin ki peso e diploma aki pa mi apliká laga nos ban bisa den arbeidsmark mes? Bon, um, arbeidsmart di ICT a trobe hopi, hopi breed. Mm -hmm. Ke men bo por ta un técnico, zeg maar, ku ta hala waya, di datakabel of uh, kabelnan di fibra óptico, of bo por disidí di uh, solisitá komo sistembeheerder. Kaminda bo ta maneha um, servernan di kompanianan of bo por solisitá pa bo bai den helpdesk, kaminda bo ta hu- yuda e usuarionan ku ta usa kòmputer. Uh, Bateria mau sa baha, bo ta pasa kambia bateria dje maus. Computer ta sende, bo ta pasa sende pantaya paso noventa por shento di biaha te pantaya bo tin un bon sende. Bo komo un dje e basico bo ta restart e computer sende e screen. It should fix the issue. Claro, claro. Mi pregunta ta. Tin ta maka ku esaki tambe ora bo yega nivel tres bo sa manera duna e diferente posibilidatnan ku e merkado laboral ta ta lo por duna na un persona ku tin nivel tres esakinan ta heri di hèlp dèsk sistem behera of sistem behera ta kai bou di nivo fir? Wak e e sistem beheerder

Ta un par di konselashon di Surfer so bo ta wak anto sende bo ta sigui krese ta e trabou. Bo komo ne ora bo ora bo start na nivel tres. Si mi ta disidí tòg di mi no lo ke tusa aki estrada pa niu hende, anto mi ke traha riba mi mes. Mi na da papia di koudering òf programering den e sentido lo mi por traha wèpsait òf èp pa personanan anto ofresé servisio di traha pa kompañianan, personanan ku ta bese ta start nan bedrijf. Si, nos sigur. Wèl, e ta dependé di e studiante mes, den e sentido ku nos ta kubri e básiko, right. Ke men ku e básiko ei atrobe bes si bo sinta den lès, vòlg lokual e dosente ta bisa anto bai kas, bai hasi algu otro, bai a televishon, chel. ta keda na bo mes right pero si bo studia e basico bo bay casa enton bo sigui oefen riba dje como laga bo por traha bo por desaraya app bo por traha website bo por haci tur lo cual cu bo por pensa cune den ICT segur segur depende cuanto tempo bo ke hinca den bo craft bo craft claro claro mundo sin limite si mi keda bisa nos haci nos haci un par di of ya e pregunta aki na diferente di e sectornan den ons bot anto e tin ta maken cu e Cantidad di bo a bisa material cu tin den e les. Bo sa hopi hende mi no ke mi no ke generalisa pero bo sa tin hende cu limited resources anto nan no tin un computer na casa nan no tin un laptop mi pregunta ta bo sa na osbod bo san tin e fasi e fasibilidad di bisa nan bo sa bo san por bini tuma lese cu nos nos tin diferente dos tres cuater cinco computer na cas si helaas esaki nan te tin cu keda cerca nos na cas nos a recomenda bosa ora bosa tin tempo bosa a fia esaki un primo esaki un tanta desarme e pge bek si ora bon bosa no bay plama nan laptop si segun no sabe kico ainda den e prome aña wak Na mi na mi kuminsá sin di ki, Em ta kumin'é bo tin un laptop, pero atrobe di e promé aña no ta verplicht pa bo tin'é. Bo por navegá, nos tin genoeg lèsmaterialen pa bo por traha kuné. Pero di mes naarmate bo ta sigui bai den e opleiding bo mester ripará ku ta hopi mas mió pa bo mes pa bo tin e laptop. Na di dos aña ami lo rekomendá pa bo Mester mester tine e prome ai bo por volg e lesnan zeg maar sin tin un un laptop so nos tin e facilidad na nos school. Ho mi ke pone bo on the spot kita mas mihó kua operating system mas mihó windows of IOS? Well e ta depende kibo ke logra E ta depende kibo ke logra. E ta contesta politico. E ta depende kibo ke logra. Wak, den un office environment, tur hende ta usa Windows, tur hende custuma cu Windows, bo comprende? Anto cu bo telefoon tambe, ta sea, mi sa si bo yeki test Windows riba bo telefoon. Windows riba telefoon? Juist. No. Exactly. Ke men, bo mes ta wak mi manera. No. No, no. Esei si no, mi yega leu. Windows riba telefoon tabata si cu mi no ke N veinti sinku, no ke Lumia, konijn, weg. Bo comprende? Dus Windows ta hopi mas geschikt pa telefoon. Ora nos ta bay papia di mobil, Android of IOS, wak si bo ke ta den Simplicity, bay IOS. Tur cos ta masha facil mes ey banda. Si bo ke haci un tiki cos extra cu bo telefon, bay Android. Ta kere así ta contesta e pregunta. Bo tin algo mas pa agrega? Ami ta. Señor Maria. Completamente duidelijk. Por tanto Señor Maria por invita tur e tur e audiencia di Wapu pa bo sa check e e diferente opcionnan cu Osborn ta ofrece no solamente e sector di ICT pero bo sa check it out wak ki cu bo ta haña entonces si bo ta interesa da algun call aheri. Si na mi na mi bisa si niki bin ICT punto. E ta bon e ta bon e ta bon e ta bon. Atrobe ICT por nifica hopi pa bo Tin asina tantu trabou riba e arbeidsmark ku ta relatá na ICT ke men binse ku nos na Osborg nos por nifiká hopi pa bo, bo tambe ta nifiká hopi pa nos di mes, pero nos por nifiká hopi pa bo kua ICT. Seka seka mi sektor mi ta ta mi baby. Masa, no, esei mi tin mi tin ku agri riba dje tur dia ku mi. A mi ta hasi totalmente otro kos, pero tòg bo tin ta makan ku ICT. Bo tin ta makan ku telefòn, kòmpiuter, printer, whatever it is, pero at the end of the day no solamente esei, ora bo yega kas bo tin internet, kon e ku e ta traha? Bo sa tin mil i un kos ku at the end of the day ta bon pa sa anto foral. Esei tambe. E ta un mundu sin límite e hoga. Den Data Komunikasi nos ta siña studiantenan tur esei pa bo komprendé tambe tin ora di kon e manera e internet no ta traha kon bo mes por resolvé na kas pa famianan tambe. Na luga di yama e kompania ya pasobra nan ta bin laha pa komprendé. Òf nan ta bin mes. Ey tambe ta bon. Bon señor Maria, danki pa te. Danki nos tambe Maria. Hopi hopi danki pa e informashon. Mi ta spera ku tur e audiencia por bo sa check out e opleiding òf e sector aki.